Yɛn nsa ka ɔpanin James Kofi Tabi a ɔno nti na ɛnɛ yɛayɛ saa program kɛseɛ yi yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ baako mmienu bi na yɛbisa no ne botaeɛ nea nti a ɔde yɛ saa adwumadie nyinaa ɔpanin James mema wa aha awie Ya ɛneɛ. Na apom ɛte sɛn? O yɛ wo adaworo ma ɔde akyɛ me. O yɛ da agya se. Deɛ di kan, wo program a wei wo yɛɛyɛ no, wo botaeɛ paa ɛne sɛn? Ɛɛ, deɛ di kan no, ɛɛ, meda amanfoɔ a ahyia ha nyinaa ase. Na nea meka akyerɛ amanfoɔ a ne sɛ obiara mfa nyame. Na wofa Nyame a, biribiara a wobɛyɛ no, ɛbɛkɔ awieeɛ pa ama wo. Sɛnea wobɔɔ din no, ne din no ankasa no de Kofi Teb. James ne deɛ, mekae sɛ... Ɛyɛ aborɔfo din. Ah, mekɔɔ sukuu na yɛbobɔ din no a, me maa ma aborɔfo din na me tikya. Renos Daako na ɔyɛ kwawuni. Ɔse, ah, na wonni aborɔfo deɛ, mama bi, wofa James. Eti Francis no mo ɛyɛ kwae no mo ne ade wɔn de sere me paa but ɛyɛ din a ɛwɔ Bible nti no ma ne bi. Yo. Me mmra ne ankasa ne asoku. Asoku. Asoku. Ɔtɛ bi asoku. Ɔtɛ bi asoku. Na mate sɛ wei yɛ frɛ wo aban nipa bɛn nipa ɛno nso ɛbaa ne sɛ nsan sɛ ɛno ne edin a mate paa. Ɛɛ aban no Ɛm sɛ ɛduru mmerɛ bi ɛyɛ prankɛse ɛkuro yi ɛkɔ ahokyerɛ mu ma nso sɛm ne ade bi ɛba ɛkuro no mu a na ɛɛden saa berɛ nso na asɛmre no mewɔ asɛmre man na meyɛ asɛmre man nti ɛɛ baabi a ɛhu biara na mekɔ ɛɛ ɔhemaa no frɛ me ɔhen frɛ me biara baabi a obi asuro no mekɔ Enti ɛɛ nipa bi na ɛfrɛ me sɛ wei dɛ wo dɛ wo dɛ woyɛ aban nipa obi bi ntumi o nanso no ɛɛ do nea ɔka yɛn no ɛɛ na me me dane no sɛ nyame mu deɛ wodi no kora bibi ntumi na ma ɔnyɛ nipa ni so nti aban no yɛ. Saa ahokeka a mede wuraa amanyɔ mu totoo nneɛma berɛ a na Manson wɔ hɔ na biribiara nkɔ yie nanso metumi gyina pintinn no, ɛno na ɛmaa nkurɔfoɔ bi kaa sɛ meyɛ aban nipa ankasa ankasa. Ɛna me nso megye tom sɛ meyɛ aban nipa. Wo program yi, mehuu sɛ na mode edin bi ato so sɛ Abrabɔ Ahyɛaseɛ Nyɛ Den, na Mmom Awieeɛ. Adɛn nti na?
Mpanin aka saa asɛm yi ato hɔ sɛ abrabɔ ahyɛaseɛ nyɛ den sɛ n'awieeɛ. Ɛne sɛ ɔbra no sɛnea wofi aseɛ no deɛ ɛnyɛ den koraa. Ebi koraa meka yi na wo maame anaa wo papa te ase, ɔno na ɔhwɛ wo, ɔma wo biribiara. But ɛbɛdu baabi no, woaware, woawo mma, ɛyɛ sɛ wohwɛ wɔn ne ade. Afei bedu saa berɛ no a woanyin no a ɛsɛ sɛ wohwɛ nkwadaa anaasɛ woboa efie dwumadie bi no na sɛ woanhyɛ aseɛ yie ɛɛ fi wo mmɔfra ase no woanyere wo ho sɛ wobɛnya biribi asi hɔ sɛ adwapadeɛ bi na daakye wode anaa adwuma bi a daakye ɛbɛboa na wode ahwɛ fie a na wobɛbrɛ wobɛnante pansan pansan pansan nkwadaa nyinaa bɛnenam basa basa basa basa afei wobɛyɛ kora bɛdu baabi na ayerɛ gyaa wo sane sɛ hwii ne fi ɛno nti ɛna mehwɛɛ din na mesɛ daabi abrabɔ no ahyɛseɛ no ɛnyɛ den sɛ na wieɛ yoo mahu sɛ awura fefeefe bi si nsa ebenkum so ɛpakyɛ ɔyɛ hwan ok mpanin se ɔbarima biara ɔbɛyɛ ade pɛpɛ biara no na ɔbaa bi papa tae n'akyi Na me hokafo a me ne no abɔ bra no fi mfiase ara besi saa bere yi, Agnes Abena Amofa, nti metaa twa ne din no so yɛ no AAA. Ɛsa mpɔfo agye nnwom eh, ne din no. I see.
Uh-huh. I see.
I see. Nti AAA. Yeah. Agnes Abena Amofa. Mm-hmm. Nti ɔpanyin asoku ɛɛ wokɔ adwuma mu mfie dodoɔ ɛsɛn ni. Eh, menyaa mfenhyia aduasa nkron. Mestartee adwuma 1978 eh, April but eh, eh, starteeɛ no deɛ ɛyɛ first May I see.
Aha, na mebɛwie ɛyɛ 2017
Your first appointment Anaa w'adwuma nhyɛaseɛ wobɛkae kuro ko a wohyɛɛ w'adwuma wɔ so first? Ɛɛ mekae ɛɛ na nka polisi na mekɔ mekɔ polisi no ewiei ɛma yɛtwɛn sɛ yɛbɛma yɛn stations no ma wie ɛɛ me training na ɛbaa ne sɛ na afei ɛkɔ da ne adekyerɛ adekyerɛ madamfo sogyani bi Ɛna ne yere bɔɔ dam nti na mewɔ Tiankama Nkwanta. Ɛna ɔbaa hɔ. Ɛna meboaa no, me yere no na ɔnyaa ayaresa wɔ eh, papa bi nkyɛn. Nti ɔkɔ Middle East na ɔbaeɛ na ɔse ɔhwehwɛ mmea ɔbaa kurom ha ne ade nyinaa na ɔhu me. Ɛyɛ Prankesea. Ɛna ɔno kyerɛ no sɛ mewɔ Accra depot. Nti ɔbaa hɔ na ɔse obehu mi na ɔsɛ ah ɛmɛ adwuma na wɔyɔ. soja no polisi no polisi no yɛ ɛmɛ adwuma ee yà esi. ana ɔsɛ ni ɔde mi bɛ kɔ ɛɛ ɛyɛ soja saa abirɛ no na inspector opan ɛna inspector dari na wɔne na ɛyɛ mpanimfoɔ wɔ ɛyi depo hɔ nti ɔde mi kɔ soja mu nea ɛkɔɔyɛ no ampa esan sɛ ɔno na ɔyɛ panin ti ankyɛ koraa na ɛfa mi. Na nea na ɛya wɔ mu ne sɛ nneɛma bi kɔɔ so a na mentumi nnyina no nti ɔde ama ɔkra koraa de de bɛsi nsɛm ana saa berɛ na continuation school aba a yɛtra adepam ne ade no na meyɛ sɛ mɛkɔ bi nti asaman saa berɛ no director oduro ɛna na ɔwɔ asaman na yɛnni kwae bibrem district nti ɛhɔ no na obisaa me sɛ ah mabɛto wɔ office yɛ ano a na wonni wontumi nkyerɛ adeɛ wɔ classroom na me sɛ wɔmɛtim nti ɛyɛ na ɔde me kɔɔ interview wɔ kofodua nti me paase yɛ no me first ɛyi ɔde me baa presby ɔdan ɛhɔ no na eh, local manager no wɔ ɔmaa me soɔ no na sɛ tikyafoɔ bi adi nsɛmɔne bi wɔ asaman suhum kwan no mu wɔ baabi yɛfrɛ hɔ kwakusan Ei, akura paa! I see. Na yɛde me kɔtoo hɔ.
Ɛnyɛ asɛm ketewa, wɔsom me sɛ ɔhen. Wote hɔ no. Sɛ ano n'ankasa mema ahenni no ɛm sɛ ɛstart. Ɛm sɛ fi saa ahenni n'ankasa no. Efi bi aseɛ.
Efi fi aseɛ. Efi fi aseɛ. Nti ɔde me kɔɔ hɔ no nukure ni mekɔdii five years. Five years no so yɛ pɛpɛɛpɛ na menyaa training college mu kwan. ɛna mekɔɔ Akachi Training College oh, Volta region. Volta region. Ɛbaeɛ menim hɔ nti me yɛboaboa yɛn ho yɛyɛ akanfoɔ yɛyɛ enum yɛsɛ yɛkɔpɛ biribi akwan bi a yɛkɔdu adeɛ ɔde yɛ yɛn animguan sɛ sɛ yɛkɔtua bribe ɛti sɛ sɛ bribe ɛhyɛ ase akyɛ akyɛ bribe deɛ ɛsɛ firi ayi ayi ayi brɛ so efi efi adam brɛ so adam no mo brɛ so na bribe start ɛti ɔka yɛn nim papa. Agya me ne maame abrɛ mmire me ba adwei bi owu yɛ no ɛna ɛɛ yɛ mienu ne ne efi kurom a ɛna nipa bi baako fi ada su ɛna kura pema kuropɔn ne yɛ agya ɛbɔ yɛn anyɛ yi ɛnti adeɛ kye yɛn yɛkɔ yɛ sɔ yɛn yɛkɔ yɛ nukure ne nyame anim ni lɔki nyame di wakyi a nipa num no a yɛfi eastern region yɛn na wɔn bɔ yɛ din first si apaase. Oh, really?
Ɛna agya yɛde kɔ start from 1982 adi kosi 86 a yɛba out. Nti nti me first station uh, saa abirɛ deɛ na meyɛ people teacher na me first station a mede ba as professional teacher deɛ ɛyɛ eh, master uh, eh, master fori saa bɛ la eh, middle ɛhɛn na yɛ middle school ɛhɔ na bɛ start adwuma. Yo as professional teacher. Opo TV. Yo yɛ ma mo deɛ yɛ nkoaa.
Tiɛfoɔ a mohwɛ yɛn awia yi wɔ Opo TV so ɛyɛ Honourable Assemblyman Dada Owura James Kofi Tebi ɛna awia yi yɛne no retwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ Opo TV so.

ɛnna sɛ nea na wo fi ha ne sɛ anka ma
anka ma me fi ha okay nti wo first station yɛ pram kɛse pram kɛse wofiri pram kɛse no ɛhin biewu na wosan ɛkɔyɛ w'adwuma mm, me fi pram kɛse no ɛɛ mekɔ anweam
ɛwɔ easton ha yɛ easton ha yɛ wofi kwae kwae ɛhɛn anweam ɛɛ ɛhɔ no mekɔdi afe. Ɛna yɛyii me fii hɔ na mbɛsen kɔɔ Kwaman. Akyem Kwaman. Akyem Kwaman RC primary. Na mekɔyɛ head teacher. Ɛwɔ hɔ ne me first headship a mekɔdiiɛ. Oh. Mekɔyɛ no nokorɛ ni. Na sukuu no ayɛ sukuu bi a akyɛ but na teachers nni hɔ. Na nneɛma akɔyɛ basaa. ɛɛ nukure ni na ɛɛden nanso mefɔɔ so yi ne ɔfisefoɔ no nkita ho ara na ɛɛ wɔne boaeɛ ma menya teacher set a na nka n'afe no nneɛma abɛkɔ yie ama me paa ɛna wɔn de ɛsan yi me fie hɔ saa berɛ no na ɛyɛ senya ɛyɛ na yɛ private school na ne wɔn pɛ sɛ wɔn de ma aban nti. Ɛɛ no wɔn apere so ara wɔn pɛ obi a ɔbɛ hɛɛde na wɔn nya nti yɛ pere so ara na wɔn frɛ me no me kɔɛ na me so ɛɛ sɛ mmea me kurom mɛkɔ abɛda kodi bɛda deɛ ɛnyɛ ɛyi nti mɛkɔ megye tum na wɔn de me kɔ ɔfis. Ɛwɔ Kadi, saa berɛ no na Kwae Bibirem District na aba a na mayɛ Assembly man koraa wɔ hɔ pɛ nti na ɔno nim me paa nti ɛyɛ Director Kosibɔ saa berɛ no na ɔno nso akɔ pension foforɔ a yɛde Mr. Norte aba nti ɔno koraa na ɔbɛtoo me na ɔbɛdi adanseɛ sɛ wei papa wei momfa no kɔ na ɔbɛyɛ adwuma nti mekɔhyɛɛ hɔ me na mekɔtee sɛnya sukuu mu a ɛnnɛ aduru J3 a wɔn akɔ nsɔhwɛ ahodoɔ mmienu. Ɛhɛn, nti mefi hɔ no, ɛna mesan baa Pram Kɛse RC Primary. Ɛhɛn, nti ɛhɔ nso, ɛhɔ na mede bɛwie m'adwuma no koraa. Mebaa hɔ, mebaa hɔ 2011, ɛna mede ewie 2017.
ɔpɛni asɔku wosi ɛna ɛyɛ ɔden ti deɛ na ɔfrɛ saa. Ah, ɔtɛ bi ɛso ko. Saa.
Ɛɛ, wo kasa mu no, mate sɛ yɛfrɛ wo honorable, honorable. Ɛno nso, ɛyɛ dɛn na ɛbɛpie mu? Wokuwe woayɛ MP da? Oh, pɛ sɛ yɛhu ɛno nso. I see. Ɛɛ, me ne first assemblyman wɔ kurom ha. Oh! Me first assemblyman, mebaa 1986 no. N'afe a yɛreto aba yɛ yi no, megyinaeɛ, 1989 no, megyinaeɛ. Na nnipa a me ne wɔn gyinaeɛ no, na nka ɛnsɛ sɛ mebam koraa. Nanso Nyame adaworoma, wohyɛ aseɛ yie a, eh, awiei no ɛyɛ nkonimdie. Me, ɛna bra Alex, deɛ yɛfrɛ no Pie Pie, ɛna me bra a, eh, ɔno nso deɛ Akuaku Wafirim, ɛyɛ me ni.

bɛyɛ mfie bɛyɛ sɛn mfie nan betwam so ɛna wo san ebe gyina bi ɛno ɛkɔ sɛn wo wi mu ɛno nso nso mede wɔn to kɔm ei ɛna na kyerɛ sɛ ɔmanfoɔ no na w'adwuma a woyɛ no mfie num ebetwa mu no na ɛsɛ wɔn ani sɔ yɛ oh i see nti ɛno akyiri no wɔn kɔntɛste bio ah, ɛno akyi no ah, mesan ɛkɔ bio ɛyɛ ah, nea atwa atoɔ yi ɛyɛ a ebi mmaa bio yi. aa na ɛɛ nokorɛ ni ɛɛ yɛsɛ nsuo kyɛ wɔ toa mu a ɛyi hwa nti ɛyɛ ɛɛ yɛde bɔɔso no mɛ ɛna mma so ɛlɛgye kum ɛna wɔn dodoɔ no fɛ no kwasi tii mhm. ɛna ɛɛ robert tɛtɛ ɔno wɔ twum wusu yabere ni aka twum wusu abɔ mu nti yɛ mmiɛnsa no ɔno firi hɔ na ɛɛ yɛn nso yɛ mmienu firi ha nti nokorɛ ni ɛɛ nyame yɛ yɛ adom ɛmu maa maame so. na kɔ ɛyɛ mmea me nua akwasti so anti sɛ sɛ third one no deɛ anyɛ yie ama ɛnyɛ hwee wei wayɛ adeɛ oh yeah paa yoo mepa kyɛw wama yɛhu wei wo yere saa wo ne no ɛwɔ ma yɛwɔ ma wo ma ɛwɔ wiase nyinaa ɛyɛ sɛn me ma ɛwɔ wiase nyinaa yɛ tɛn edu wo ne wo yere yɛ a. yɛwɔ nsia yɛwɔ nkyɛn ɛnan. eyi ɛnna wo ne ɔnabo kennedy ɛjapɔn na mo bɔ so ɔnabofoɔ i see i see mmofra no nyinaa ɛwɔ hɔ. wɔn nyinaa nyame adom wɔn nyinaa wɔ hɔ. wei wei de nyame asɛ ɛma ɛma ɛwɔ mu yɛ sɛ mɛma ɛwɔ mu yɛ sɛ. ɛma yɛ.

Ɛdeɛn koraa na ɛmotivate wo anaasɛ ɛdeɛn na ɛhyɛ wo kuran maa wo yɛɛ program kɛseɛ a ɛte sɛ yi? Um, me deɛ na ɛnyɛ m'adwene sɛ bɛyɛ kɛseɛ saa sɛnea woka no. Ɛyɛ kɛseɛ paa.
Na akyire no na mehu sɛ ɛyɛ kɛseɛ paa sɛnea Ɛɛ, yɛkɔeɛ koraa na Brisbanefoɔ de me bɛfie na ɛdɔm a na ɛdi akyire ne wɔn ɛdi m'anim mu. Nyɛ dɔm ketewa.
Sɛ ɛna nyɛ program ketewa.
Ɛɛ, ɛne sɛ ɛɛ ɛnyɛ obiara na ɛhyɛ me na ɛyɛ nyame. Mehwɛ ɔbrɛ, ɔhaw, amanneɛ, me ne atikyafoɔ bebree anante. Mekae mmerɛ bi me ne me staff member Mr. Kuaku me ne nyinaa na ɛbaa out ɔkɔbɔ abaa bi na nyame ne nipa nim ɛberɛ a yɛpɔn yɛ no yɛyɛ sɛ yɛkɔ fie hɔ na yɛakɔ korɔkorɔ akwadaa no na yɛakɔka akyerɛ awofoɔ sɛ ne akwadaa no yɛɛyɛ nti na ma ɛbaa saa no nneɛma ɛsi wɔ fie hɔ no gyentia pa ɛhyɛ gya mu akwadaa no bi woyɛ no sɛ nyɛ nyame a Mekae mmere bi a mebɔɔ abaa bi, na akwadaa no popree me ho, ɛnna abaa no kɔbɔɔ n'ani akyi. A mekore no bɛyɛ nnawɔtwe na medwen ho. Wɔ mu haw.
Na because ka n'ani ɛyɛ abɔ. Afei, me me deɛ no twa mu a, Mewɔ bebree a ɛyɛ mfatoho a nkurɔfoɔ ahyia akwanhyia wɔ adwuma mu a wɔne amfa asomdwee na ɛkɔɔ fie. Ebi koraa yɛyi no adi. Mmaa asɛm nom ne nneɛma nneɛma bebree. Na sɛ Nyame aboa me 39 years na manya problem biara kɔ fie a ɛno na ɛhyɛ me sɛ menda Nyame ase. Nti ɛyɛ Nyame na na meda no aseɛ na mede faa saa kwan no so. Yo.
Eh, program no mu no, yɛhu sɛ wo memaa nnipa bi nneɛma na nnipa a wɔn nneɛma no yɛ nnipa a wɔn nso akɔ ahome mu ɛno ɛdeɛn na ɛma wo ɛyi nnipa bi saa sɛ wobɛyɛ wɔn adɔeɛ no meda ase ɛɛ mpɛpɛfoɔ ase biribi de sraka sareka na meyɛ Saa adɔeɛ no de ada Nyame ase. Na deɛ nti a saa nnipa no a mefrɛɛ wɔn no nyinaa yɛ wɔn a wɔakɔ adwuma ahodoɔ mu apɔn. Ebi yɛ sogyafoɔ, ebi yɛ tikyafoɔ, ebi yɛ eh, civil servants a wɔyɛ adwuma wɔ ka district assembly no mu ne ade. Wɔn na mekyɛɛ wɔn nneɛma no nti nnipa a ne din baa me tirim first ɛyɛ me master a me ne no bɛyɛ adwuma a ɔhyɛ me nkuran ma mbaa ha me ne no bɛyɛ adwuma yɛ pwk ofori
ɛna sogyani a ɔno nso aba pension a yɛfrɛ no ɔpanin kwambo nti ɛna afei ɛyɛ saa berɛ no yɛfrɛ no water and sewage corporation wɔkyema a na ɔwɔ hɔ ne yɛfrɛ no akoradɔm a ɔwɔ kofi kuroma ɛne ofosu he ɔyɛ ne yɛ master a Ɛɛ, me ne no bɛyɛɛ adwuma. Afei Master ɔfɛɛ me ne no, mehyɛɛ no ase kakra. Ɔkyerɛkyerɛɛ me sɛnea yedi Master asɛm no. Miss Chewa, Lisbeth Amoah deɛ, me ne no nyinaa na yɛbɛn. Enti ɔno fii hɔ no, ɛɛ, Prangase RCA Primary no, me na me hɛɛdeeɛ. Enti saa nkurɔfoɔ no na ɛkaa me koma sɛ, ɛne nnipa bi a ɛkeka ho na meyɛɛ sɛ mɛkyɛ wɔn adeɛ. Asan ama ntɛm nsa.

Wɔn mmienu no bɛkyɛɛ klaase no berɛ a wei baa kakra no na wei kɔɔeɛ ɛna yɛde wei so ɛbɛhyɛ yɛn anan nti matikyafoɔ mmienu na onipa a na nka ɛsɛ me mma ne bi a ɔno ne deɛ no sɛ obi na ɛbɛgye yie o sɛ ɛyɛ ɛdɛn a ɛfa yɛn ani so yɛ ɔsɔfoɔ owusu a waba pension presby sɔfoɔ owusu kwaku fata a ɔno ase ɔkyerɛ mu adeɛ wɔ classes na mɛfa sɛ ne tea ɛne ne kwan ɔfaa so kyerɛ ɛna ama m'ani ayɛ den bɛsi nɛ oh. na ɔno no nokorɛ ne nyame anim ni sɛnea ade no kɔyɛ no afei ne wɔbɛbisa sɛ n'akyɛdeɛ wɔ ɛbɔ mebɔ no amanneɛ na ɔkyerɛ me sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ asɔre ɛwɔ baabi na ɔba a ɔbɛba ampaa nso wɔbaa hɔ nso ɔkyerɛ sɛ ne nsa nka nti ma mayɛ ready sɛ ne deɛ no mede baakɔma yo saa papa yi a wobɔ ne din mekae sɛ yɛ nyinaa yɛsusu ano na yɛhu sɛ wei wɔbɔ Eh, nsankuo bi anadwo ne nam kurom ɔno ne wo papa a wo kan asɛm na na meka no ɔkɔyɛ evangelist oh i see i na see ɔne na mu akɔdii sɔfo oh ana wabɛ fie oh i see so ɔhyia me koraa da bi ɔse wɔn sɛ mabɔ mmaa no wahu nyansa nokorɛ na ne yɛdidi ano nokorɛ nokorɛ nokorɛ yɛhu sɛ mmɔfra bi ɛbɛyɛ kyerɛ bi bɛkeka nwen nsɛm ɛfa abusua ahodoɔ ho ne anwensɛm bi a na ɛtɔ aso mu paa. Mmofra no yɛ mmofra a wokyerɛ wɔn adeɛ anaa ɛyɛ mmofra a wɔfiri wo sukuu mu anaa ɛyɛ ɛhefoɔ? Yoo, ɛɛ, ansa na no, ma mefa wei mɛhyɛ hɔ. Ɛɛ, ante bi bɛkyɛɛ me foto kɛseɛ paa. Ɛnokorɛ, meda ase.
Ya, ɔyɛ akwadaa a ɔfi Krɔbɔ, ɔyɛ Krɔbɔni ba, na na ɔwɔ ahokyirim. Ɛna berɛ a mewɔ senior no saa berɛ na tikyafoɔ ni hɔ nti yɛsɛ eh, community assistance ɛne ade na ne nua na ɛde no brɛ me sɛ ne nua bi brɛ nti sɛ mɛboa no anam sɛ ɔnkɔfa no mmra na ɔde no baeɛ na mede no ne na mu a na meboa no na ɔkɔɔ training college ɛnɛ ɔyɛ ɔyɛ wagraduate Oh ɛhɛn ɔnti ɔyɛɛ photo no kɛseɛ a ɔde brɛɛ me a ɔde bɛ kyerɛ me. Me huu aseɛ sɛ yɛbɛ kyɛ wo mfoni bi. Na ɛno akyi no ɛɛ saa nkwadaa no a ɛbɛ yɛ anwensɛm no yɛ anwensɛm a me ara me twerɛeɛ sɛ abrabɔ ahyɛseɛ nyɛ den na na wieɛ. Nokorɛ. Ɛna mede kɔ maa ɛɛ me panin a ɛyɛ teacher Mpoma a ɔwɔ na nka ɔwɔ Kadi secondary school. Me huu sɛ ɔno nso bɛ gyee Ɔno nso bɛgye akyɛdeɛ sɛ mekyɛɛ no adeɛ. Ɛhɛn, ɔno nso yɛ me pɛnhyenni a ɔyɛ m'akonta. But ɔyɛ pɛnhyenni a, nti na mede no baam. Ɔhe ankasa a ɔwɔ kurom ha no? Bɛrima nso Ɛhɛn, mete, bɛrima bɛrima nso nso mede no mede baam. no. Oh. Ɛhɛn, sɛ ɔno nso yɛ pɛnhyenni a. Enti eh, mede kɔɔ for auditing ma ɔhwɛ yɛɛ me yie ne ade. Na m'atikyafoɔ a wɔn nso boaeɛ maa saa adeɛ no kɔɔ so yɛ Joyce, Joyce Birikuran a ɔwɔ Arosee Primary hɔ ne Alberta, ɔno nso wɔ ɛɛ RCJHS, ɛna afei tikyafoɔ no a ɛka ho no, wɔne boaeɛ maa saa adeɛ no nyinaa kɔɔ so. Ɛyɛ ɛyɛ mmea me nsa ano adwuma. Oh, wayɛ adeɛ paa because ɛɛ wohwɛ wo program no a, mmofra no ma dwumadie no kɔ yie, ɛne the way a wɔn si kasaeɛ no. Mmofra no de bɛyɛ ɔbosome sɛn? ɛna esuaa saa ade no ase. Wɔamfa amma wɔn ntam.
Ɛyɛ mfa no sɛ last person no koraa a ɔbɛ prove anwanwasɛm no paa no wɔ Church of Christ. Memaa wɔn mmiɛnsa na ɔno na ɔtumi bɛboaeɛ. Ɛyɛ yɛn nua Anyima a dodoɔ no frɛ no Bɔga Bɔga, ɛhɛn, ne ba. ɛɛ yɛfrɛ no ɛɛ akya akya ɔn deɛ mede maa no koraa no mfa sɛ two weeks oh saa sɛ hmm.
head no a mede kɔ maa no no ɔyeraa nneɛma no nyinaa nti akyire no na na mewɔ kɔpe hmm. ɛwɔ hɔ na mede maa no nti ne papa boa no paa ɔno deɛ ɔyɛ church of christ ɛhɛn na wɔn aka no yɛ rc primary ɛne jhs Ɛyɛ wo sukuu no a na wo hɛɛde a wode baa ahomegyeɛ mu no? Oh,
Ɔmantumi amma Ɛnokorɛ Mpanyinfoɔ mmienu bi bɛbuu bɛ na na mebisa sɛ, Ei, ah, obi a ɔrekɔ ahomegyeɛ mu deɛ abɛbu fuo yi, ɛno nso ɛfiri he? Ɛyɛɛ sɛ, ɛyɛɛ dɛn na ɛno nso ɛbɛkaa wo program ho. Ɛyɛ yɛn Information Centre hɔ no. Berɛ a mekɔɔ hɔ a me ne wɔn reyɛ adwuma no, me introducee saa nneɛma nneɛma no, abɛbuo nom ne ade. Na saa nkorɔfoɔ mmienu no yɛ wɔn a wɔn baeɛ a ɛpaeeɛ. Nokorɛ, ɛyɛ Agya Du ɛna Agya Ta, ɔno yɛ SDA asafo panin wɔ ha. Wɔn bo bɛ papapapa. Na saa nkorɔfoɔ mmienu no. Ne yɛ ehu champion ahaa nti na da no no wɔn nso ɛyɛ wɔn fɛ sɛ ɛɛ eh, sɛnea mesi ne wɔn nam na wɔn betumi abɛyɛ biribi de ahyɛ anuonyam ɛwɔ hɔ ɛma mpanimfoɔ bi kura yɛ sɛ wɔn nso bɛbɔ gyako na ɛm sɛ brɛ no amoa wɔn yɛhyehyɛ nneɛma bebree na ɛm sɛ kakra no na wɔn tumi edi so. yoo ɔpɛni asoku mate sɛ. Wowɔ beaeɛ a yɛbɔ dawuro wɔ akyem pram kɛse yɛse yɛfrɛ fm bi royal fm pakyɛw wei wayɛ adwuma wɔ hɔ da tan sɛ wo dwumadie no ase no mehu sɛ adwumayɛfoɔ bi a wɔn nso wɔn wɔ royal ɛbɛma wo akyɛdeɛ sɛ wɔn ne wɔn ɛyɛ adwuma nti ma yɛnhu ɛhɔ nso sɛ wayɛ adwuma wɔ hɔ apɛn Saa Royal FM no ɛnyɛ FM station Royal na mmom ɛyɛ Crown Kɛse Information Centre. Okay. Na nea ɛmaa yɛfrɛ no Royal no, na yɛwɔ Royal Cinema. I see.
Aha, nti edin no na yɛfii hɔ no na ɛkaa so. Moantumi ansesa bio?
Yɛantumi ansesa bio. Okay.
Uh, me ne ho ayɛ adwuma almost 15 years.
ɛbaeɛ no, ɛyɛ adwuma a ɛyɛ information center a the whole Ghana no ɛbɛto so mmiɛnsa saa sɛ onipa na ɔde baeɛ no ɔno fi ɛmaa na ɛhɔ na na saa adeɛ no wɔ ɛna ɔno ba ha na ɔde baeɛ eti yɛakɔ biebie bebree. Polisini ano ha yɛ wɔ saa adeɛ no ho paa ɔwɔ kurom ha no ne yɛfrɛ no abɛn bɛbom owie adwuma na ɔkɔ ofie no ɔno na ɔmaa yɛkɔ bie bi wɔ tutu ɛtwa bi mu tutu tutu yɛn deɛ kɔ bie wɔ hɔ maa no a ɛnɛ ɛno ho na ɔdidie me ne wɔn ayɛ adwuma no sɛdeɛ meka about 15 years ni a nnipa bebree afa me nsɛm sɛdeɛ akwadaa bi bɛka anwensɛm ɔbobɔ wɔn din no Eh, obi te sɛ yɛn nua Kwasi Tii a ɔyɛ Honourable Marcel Agyekum. Eh, obi te sɛ ɛyɛ Ɔheneba Buadi. Dodoɔ no frɛ no Tana. Eh, obi te sɛ ɛyɛ eh, Daako ɔyɛ katkisi wɔ ɛyɛ Roman asafo mu. Ɔno nso abɛboa kakra. Na nokorɛ ni yɛn nua obi te sɛ Akyana Abuadi. Baabiara nni hɔ a ɔgyina hɔ mmɔ me din. Eh, sukuu sɛm mu. Na sɛnea yesi kasa ne ade no, wode ayi mic koraa ma ne nsa ho popo. Nanso Nyame adom, ɛɛ ɔfaa me nsam a ɛnɛ baabi a obegyina apasoɔ biara no ɔbɔ me din ɛkamfo me. Akyenaboa bi a ɔyɛ mmarahyɛbadwam kyea me. Ɔyɛ adwuma wɔ Boba FM. Sesei mpo ɔyɛ adwuma wɔ Angel, ɔne Angel FM foɔ yɛ adwuma. Ɔno nso afa wo nsam? Oh, ɛneɛ ɔpanin, wei woayɛ adwuma. Me ne nkurɔfoɔ ayɛ adwuma paa.

w'adwuma yi mu no, ɛdeɛn ne wo challenges? Wobɛtumi ama yɛate bi? Oh, eh, mɛtumi ama yɛate bi paa, kyerɛ sɛ eh, m'adwuma yi mu no, nea meka ne sɛ eh, mekae sɛ mmerɛ bi asaman kɛse Eh, lesson notes. Manyɛ lesson notes bɛyɛ sɛ bosome bɛyɛ du baako. Adɛn ntia? Ani ha ɛna eh, na medi mfɛfoɔ akyi. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. obi ama obi ama ɛna yɛkɔhyia ɔfisa bi baayɛ so a anadwo baako Meyɛ eleven weeks ne nose mu. Anadwo baako pɛ. Anadwo baako because adeɛ kye a me me kɔ kaa sɛ mayɛ na ɛwɔ me master hɔ. Mhm. Master no nso hu no no dwane. Na ɔno nso kyɛ sɛ ɔno nso ɔnyɛ ne deɛ. Nti neɛ ɛyɛ sɛ ɛneɛ wɔn a aka no deɛ ɔkyere wɔn sɛ obiara anyɛ nti wɔn deɛ yɛ suspende wɔn akatua abosom mmiɛnsa. Ei. Na me me deɛ deɛ mekɔ kaa sɛ mayɛ na ɛwɔ master hɔ. Nti nkra ɔde gyaa me sɛ me ne master nyinaa yɛmfa mmra ɔkyena anɔpa sɛm ɛwɔ asama kɛse. Nti anadwo no a metena so gyae yɛne wus. Ɛna master no nso kɔkɔ gyee n'adamfo bi deɛ ɛwɔ eh, kura baako a na ɛbɛn yɛn ase. Ɛna amako ɛna yɛde kɔɛ nti na me ho sɔn mu. Ɛyɛ ade a nokorɛ ni. Afei baako nso a nka ɛyɛ ɛde ɔhaw bi abrɛ me nanso education mmara twitwa gyee me ne sɛ mede eh, me syllabus ɛma makɔla bi a na ɔte me nkyɛn na ɔkyerɛ adeɛ wɔ church of christ nti ɔyɛ ne nose wie no wafa ama me ɛna ɔde kɔɔ school nti officers no baeɛ no one mr mɛkae ne din ɔkɔɔ sukuu mu hɔ ansa na ɔba mi sukuu ɔkɔɔ church of christ hɔ ansa na ɔba rc primary hɔ nti ɔbaa ne wakɔhu ade no wɔ ha ɛno akwadaa no se me na mede maa no ne papa ne me nti ɔbaeɛ no na n'ani abere dendenden Ɛna obiara mfa ne sika bɔ so mmra. Obiara nyɛ sei, obiara nyɛ sei. Enti berɛ a ne head no nso na ɔyɛ ɔbaa, Lizabeth Amoah, na ɔsuro adeɛ papapapa. Enti na ne ho popo, monkɔfa ayi no mmra, monkɔfa. Na me sɛ, oh, me, me deɛ no, English ne Maths no, ɛnni me nkyɛn wɔ fie. Ɛhɔ na ɔgyinaa sɛ, ahaa, ɛ, ɛ, ɛwɔ he, wo, nti yɛde card wokɔ fie a wode bɛba? Na me sɛ, ok. Ɛno na mede maa m'akwadaa bi a na ɔyɛ ɛyi, ɔkyerɛ adeɛ wɔ Church of Christ. Ee, matɔn. Enti ɛyɛ hee but mansuro. Nipa no a na ɔka ne ho no yɛ Mr. Ofori Tekyi na ofi eh, Apraman. Nti ɔfrɛ me gyina nkyɛn bisaa me mu. Man a meka na ɔyɛ gbedi na meyɛ firi bi nkaka. Ɔnye kura district ha deɛ na obi abɔ ndi. Na eh, man no bisaa me mu a meka nokorɛ no. Ɔne tu kaa ɛkɔɔ hɔ ɛkɔfa abɔɛ no de ne baeɛ. Nti wɔn baeɛ no a wɔbisaa nea mekaeɛ no ara na ɔkaeɛ a ɛnyɛ tɔn. ase. Nti ɛno no twitwa gye me. Ɛno yɛ problems bi a mehyiaeɛ a na afei ɛna afei ɛɛ ne sikasɛm nti promotion nsɛm no na ɛɛ mekɔ a me deɛ memfa kapere koraa menni torɔ nti na ɛɛ bɔ me promotions gu a nkyɛn ma anka baabi a ɛsɛ medu ansa na nka makɔ fie no mannu hɔ ha na kɛɛ sɛ at least menya asan director

na me mpaabaa tiatia so mm. tenten na odwane anam de asaw. sɛ yɛhwɛ wo wo structure no a na wopɛ deɛ ɛte sɛ wo structure no ɛnokorɛ ɛnokorɛ ne nyinaa mu no amfa ɛdɛmdie bi amma bɛha me ne nyinaa yɛ ɔha ada paa ne ade deɛ megye bi ogye bi paa awɔ awofoɔ nsa no anaasɛ ɔman no mu anaa awofoɔ I see. Awofoɔ bi wɔ ɔbaa onya abotrɛ na waboa da paa na meyere
Yoo, w'ade kyerɛ bɛyɛ mfie aduasa nkron ni no, wobɛtumi akae abofra bi a wokyerɛɛ no adeɛ a ɛnnɛyi beaeɛ a wakɔdu no, wo ara mpo wohu a ɛma w'ani gye anaa? Mɛkae.
Mewɔ, mɛtumi akae nnipa bɛyɛ mmiɛnsa anaa sɛ nnan. Mewɔ awuraa baako. Ɛɛ ne din na ɛfi me tirim kakra ɔyɛ Fantini sɛ ɔwɔ ɛɛ ministry of ɛɛ information.
Oh, I see. Ɛɛ ɔyɛ panyin paa mekae mmiri bi a maka tua kaa mu na matwa kwan yɛ twa twa twa akra menam ɛkwan no so kɔ ministries waa meyɛ sɛ kaa bi ba me nkyɛn ah na mehuri gyina gɔta no nkyɛn. Mihuu ara sɛ ahwehwɛ no rekɔ fam, na that was my first time a mihuu sɛ sɛ woansu ahwehwɛ no mu a, etumi kɔ fam. Sɛ na ɔprɛse biribi. Nti ade no kɔɔ fam ara na ɔhwɛ me ara sɛ, obisa me sɛ, Are you Mister Tabi? Na me se, Yes. Ɔse, From Prankɛse? Na me se, Yes. Na ɔse, Oh, me, me teacher. Ɔka Mfantse no, Oh, me teacher. Na ha a. Ɔbue gate no sɛ mentra mu, nti metraa ase no na ɔse, Ɛna afei na mekaee no, ɛna ɔse meka kyerɛɛ no pɛ na ɔsan ɛdanee ne ho de me kɔɔ ɛɛ education hɔ ɛɛ controller and accountant general yɛ ne ho ahyɛ me sɛ bosome mmienu n'akatua no bɛba yɛkɔɔeɛ no ɛndee no a Na m'akatua saa da no mekae paa me werɛ mfi na ɛyɛ eh, ɔpanin eh, Anas papa Kwapinin na papa no da mpa so ɛwɔ eh, bank no nkyɛn waa Mr. Nim fie hɔ Akuabaa papa Akuabaa papa no na ɔda mpa so nti mewɔ ayie no ase a na wɔbɛfrɛ sɛ memmra bankfoɔ no hwɛ mekɔɛ na me sika ba nokorɛ
39 million I see.
Uh, na nya asɛm ketewa. Nti na sɛ wɔn nsa ano adwuma no ho mfasoɔ bi na wokɔdiiɛ no afei mekae akwadaa baako a ɔno nso mekyerɛ no ade na ɔyɛ ade wɔ maase papapapapapa ɛfrɛ no amedoko agbeni ne nkɔfoɔ wɔ adenkyesu a ɛsɛ amedoko no ɔyɛ ɔwɔ baabi a ɔyɛ memory a yɛde hyɛ ɛyi mobile phone mobile phone mu no oh i see ɛwɔ ɔwɔ ɛɛ ɛɛ america Wow.
Ɔbaa ha nansa yi ɔbaa ne nana bi wuiɛ na ɔbaa yie bi before Christmas no ɛna ɛɛ kurom ha nkasa no ɛɛ ɛwɔ ɛɛ Samson wɔ ankasa koraa no ɛm sɛ ne nsa ano adwuma no bi ni ɛhɛn mi wɔ wɔn nso a sisi ɛyɛ wɔn awie training colleges a wɔn ɛɛkyerɛ adeɛ. ɛdaase ɛdaase paa oh fine fine. Amanfoɔ, sɛ morehwɛ yɛn anwumerɛ yi a, me ne Ɔpanin James Kofi Atabi a ne mmara ne ne aban nnipa a dodoɔ no ara nnim. Ɛnnɛ, mo a mobɛhwɛ yɛn bɛhu sɛ ne din baako ne Ɔpanin Asoku, Asoku. Nti original Asoku no, Atabi biara mmara no de Asoku, nti Asoku Panin ankasa na ɛnnɛ. Yɛne no retwetwe nkɔmmɔ wɔ Opoo TV so. Montwɛn yɛn, yɛretwa yɛn ho, yɛbɛsan aba seesei ara. Yɛmma mo deɛ yɛn nko ara. Yɛmma mo deɛ yɛn nko ara. Ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn awia yi wɔ Opo TV so, ɛyɛ Honourable Assemblyman dada, Owura James Kofi Tebi na awia yi yɛne no retwetwe nkɔmmɔ wɔ Opoo TV so. Opoo TV yɛ mma mo yɛ nko ara, yɛ abrabɔ mu, n'adwumayɛ mu, nti ɛyɛ ya mma no yɛ ɛɛ party anaasɛ ɔyɛ afɛfɛdeɛ kɛseɛ te sɛ yɛ berɛ a ɔrekɔ n'ahomegyeɛ mu na yɛne no retwetwe nkɔmmɔ yi. Yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ abisa no bere a waba fie rebɛgye n'ahome yi, ɛdeɛn na ɛsi n'ani soɔ? Ɛɛ, yɛatwetwe nkɔmmɔ aduru akyiri. Saa bere yi, wama yɛahu sɛ waba ahomegyeɛ mu. Yɛbisa sɛ, Ɛdeɛn na ɛsi w'ani so bere a waba ahomegyeɛ mu yi? Dwumadie bi si w'ani so anaa wowɔ biribi foforɔ a wobɛyɛ kɔsi sɛ

Ahoɔden no amma me kwan saa, na mmom nea ɛbɛba biara a mɛtumi deɛ, mɛyɛ. Ɛno akyi no, na mede me ho ahyɛ kuadwuma mu. Ɛsiane sɛ mewɔ adwuma mu ankasa no, na kuadwuma yɛ adeɛ a mehu sɛ mewɔ sukuu koraa mehu sɛ obinom rekɔ afuo mu a, na me ho yera me. Nseseɛ yi, mewɔ adwuma mu no, mebɔ mmɔden yɛ kokoo afuo kakra. Mewɔ kuku ahorow bɛyɛ sɛ mmiɛnsa a meyɛ ho adwuma. Ɛna afei ɛɛ maplane sɛ mepɛ sɛ meyɛ abɛfuo ne adeɛ a sɛ mebaeɛ no matɔ nsaase a mede bɛyeyɛyɛ saa kuo adwuma no. Nti yɛ adwuma ankasa ɛna mede me ho ahyɛ mu sisi yɛ. Okay, okay.
Sɛ wadi kan ma yɛahu sɛ abɛ paa na wopɛ sɛ wode si w'aguadi so yɛ. Wowɔ botae bi nti a wopɛ sɛ abɛfuo na woyɛ no anaa? Nokorɛ ni, ɛna medi nkan kaa sɛ mayi no nyinaa, edin a ɛda soɔ yɛ abrabɔ ahyɛaseɛ nyɛ den na n'awieɛ. Woahu sɛ kokoo, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛwɔ bere bi a ɛba. Abɛ deɛ, sɛ woyɛ no yie a, ɛɛ sɛdeɛ wɔkyerɛ no, nnawɔtwe mmienu biara anaasɛ bosome biara wobɛnu so. Nkwadaa wɔ hɔ a ɛho ɛka ne ade wɔ hɔ yi, ɛsɛ sɛ menya adwuma bi a ɛɛ makɔ fie yi a akatua nyɛ sɛdeɛ ɛteɛ kane no, ɛsɛ sɛ menya adwuma bi a tɛm biara ɛde sika bɛba na nkwadaa no yɛbɛtumi ahwɛ wɔn. na aboa efie nso. Ɛno nti na mepɛ sɛ meyɛ abɛ no. Abɛ no deɛ, ɛba ntɛm. Sɛ wonya abɛ papa dua a, ɛba ntɛm. Ɛno nti na mepɛ sɛ meyɛ abɛtuo kɛseɛ no.
Opoo TV na wohwɛ no, yɛbɛma wo deɛ ɛyɛ nko ara. Yɛ mma mo deɛ yɛ nko aa. Yoo
ɔpanin Asoku agya. Ɛberɛ a yɛpɛ sɛ yɛde dwumadie kɔ awie yi, afotuo bɛn na wowɔ de ma wo nuanom adwumayɛfoɔ a wɔda so wɔ adwuma mu, titiriw atikyafoɔ a ɛno mu na wofiri aba wɔ w'ahomegyeɛ? Afotuo bɛn na wowɔ de ma wɔn? Na wei wɔn nso a wei wɔn aba home gyeɛ mu a wɔn nso waba abɛka wɔn ho no, ɛdeɛn afutuo na wɔ ɛde ma wei wɔ wɔn nso? Yoo, meda ase.
Ɛm sɛ ɛɛ mpanimfoɔ ebu bɛ bi sɛ nea wa watu anamɔn pa no ɔne yɛti no. Mɛsrɛ m'atikyafoɔ a mɛgya wɔn adwuma mu no sɛ nokorɛ ne Nyame anim no titiriw no me sukuu a na mewɔ mu no, wɔne huu kwan a me ne wɔn tenae. Sɛ obi wɔ me ho asɛm koraa na ɛnyɛ kɛse a obetumi aka asɛe me din. Saa ade no na mepɛ sɛ wɔn nyinaa nsua. Adwuma no, ɛnyɛ wo dea. Ɛnsoa no w'atifi, na ɛnna wo mmati wo bere a wokyea wo kɔn a na atɔ fam. Sɛ woanhwɛ no yiye na adwuma no fi wo nsa a, ɛnnɛ wiase ayɛ den, titiriw no Ghana.
Wobɛbrɛ papa.
Nti saa bere yi a wunya kakrakakra die no, ma w'ani mmere. Wo lesson notes yɔ, wo sukuu kɔ, ɛwɔ wo ne nkwadaa no asetena mu ɛne atikyafoɔ no mu ntam afei titiriw no sɛ mowɔ sukuu a mowɔ mu no asɔre no na ɛhwɛ soɔ nti tam bi a wɔn ahyehyɛ ama mo sɛ yɛ a mo ne wɔn ni nkitaho no mommɔ mmɔden a ma momfa nneɛma biara ɛtia adwuma no mmra ɛnkɔ adwuma no mu anhwɛ yi a na ɛkɔfa nsɛm bebree yɛ abrɛ wo. Wɔn a wɔabɛto wɔn wɔ fie nso a wɔakɔ pɛnhyen. Nea meka ara ne sɛ, ɛno wonwie adwuma no. Esei, Nyame mfrɛ wo a, wobɛdidi, wobɛtu kwan, wobɛtɔ adeɛ ayɛ wo ho ne ade. adwumaden, ahoɔden no a ɛwɔ hɔ no, yɛ so adwuma, sɛ afuo, sɛ ade tɔn, nom nneɛma bi a ɛbɛboa wo na agya wanya nkakrankakra no, bɔ mmɔden ara. Na afei, momma yɛmmoa na yɛntu nkwadaa no a ɛwɔ adwuma mu no fo sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ adwuma no yie na yɛnyaa wɔn pɛ ma wɔn sɛ oh, sɛ wɔn awie training college ɛna wɔn yɛ wɔn adwuma oh, wɔyɛ panin wɔyɛ sei daabi Momma yɛnnya ɔdɔ mfa mma wɔn na wɔn nso mmoa na daakye wɔn nso abɔ wo din sɛdeɛ nkɔmfoɔ bɔ me din, sɛdeɛ atikyafoɔ yi bɛhuri saa wɔ adeɛ no ase wɔn boa ma dwumadie ɛkɔ soɔ no. Susu sɛ nti wo a nka saa na ɛbɛba. Na meyɛ master sɛ wo ara nti wokɔ no ngyiri sɛ woyɛ program bi a ɛbɛyɛ yie saa ma ɛyɛ ɔdɔ, nteaseɛ ɛna afei nkɔmmɔdie, deɛ ne wɔn nni nkitaho aberɛ nyinaa na wɔn nso nya baabi pa nyina nea mɛmpɛ sɛ mɛka akyerɛ wɔn. Saa berɛ yi, wowɔ adɔfoɔ bi a wobɛda wei wɔn ase anaa? Yoo, ɛm sɛ saa berɛ yi a. Eh, yɛde dwumadie nyinaa ba awieɛ yi aseda na mede bɛma otwadi ankɔ ɔno n'adom na ama yɛhu sɛdeɛ yɛhu yei ɛnyɛ ɔno anka yɛntumi nyɛ ɛnyɛ sika ɛnyɛ hwee n'adom ara kwa afei mede aseda bɛma titiriw no ɛyɛ lɔyafoɔ Kwan a wɔn faa so sɔɔ mu adwuma no mede bɛtoo hɔ no, wɔn boaeɛ biribiara wɔn boaeɛ ma adwuma no kɔɔ so. Afei Nana bɛrima Ofori Frimpong ne ne mpanimfoɔ mekɔ bɔɔ wɔn amaneɛ no, wɔn nyinaa de anigye sɔɔ mu sɛ ɛyɛ paa nti menyɔ ɛhyɛ me nkuran. Afei matikyafoɔ no matikyafoɔ no menyi ɔtwe nyi adoa titiriw Roman atikyafoɔ no. Wɔn boa me papapapapapa. Afei Mister Nyame ɛyɛ Presby Primary A ɛna Mister Agyaben Presby Primary B. Afei ɛyɛ Advent head teacher anaasɛ ɛɛ eh, director no ɛna ɛyɛ Church of Christ head teacher no. Afei ɛyɛ RCJHS head teacher ne na teacherfoɔ. afei nipa baako a meyɛ ne fi na meda no ase paa de nyame din da no asɛ yɛ ɔsɔfoɔ bi no sane sɛ dwuma a ɔdii yɛ no nokorɛ ni atikyafoɔ bi ne nkɔfoɔ bi a akɔ pension a wɔne baa asɔre dɛm hɔ kwasiada no wɔne sɛ nokorɛ ni wɔne nhunu bi da sɛnea ɔsɔfoɔ no si ɛyɛ adeɛ no faeɛ no obi koraa deɛ ɔbɔɔ no asɔre din sɛ saa ɛhɔ deɛ wokɔ a yɛfrɛ wo a ne yɛabɔ mpa yɛ ama no akɔtena ase Na wei deɛ sɛdeɛ ɔsi yɛɛ no ne ade de faeɛ no, wohu sɛ waben wɔ adwuma no mu. N'ani afi wɔ asɔfodie no mu. Meda no ase papapapa ne m'asɔremma. Afei me yere, ɔno nso mɛda no ase sɛ ɔne ne nuanom a wɔ baabi baabi nyinaa, ɔkrakra wɔn nyinaa na wɔn nyinaa baeɛ a na woba a wohwɛ ne fie a na ɛnyɛ asɛm ketewa. Obiara de anigye bɛboa na afei me mma no Me mma no nyinaa ne obiara bae ɛbɛboa dwumadi. Afei me nnamfofoɔ ɛɛ ofosu ɛɛ oni adagye saa nanso da no deɛ ɔsɛe ne bere fi anɔpa kɔ asɔre ɔkɔ asɔre ɛbɛboa ɛbɛ dwumadi no kɔ yie. Afei ɛɛ kwame ɛboa dodoɔ no a yɛfrɛ no kwame mesi. Agya. Agya. Saa na nkurɔfoɔ nso frɛ no. Ɔno nso boaa no paa fi Zomu ɛɛ Zomu mmeranteɛ ne mmabaawa. Ɛɛ na kuro yi mu mmaa kɔkɔɔ deɛ ne na nya sɛ kɛta wɔn a ɛpere no bisa ɛmda wɔn nyinaa ase.
Yɛn nso yɛbɛda wo ase wɔ saa dwumadie kɛseɛ a wɔwura yi. Nyame nhyira wɔn ma wɔahoɔden. Yesu din mu. Amen.
Abusuafoɔ, wei deɛ me ne wo nyinaa ɛsɛ mpa. Sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, aboa kontompo. Ɔse ne suman ne n'ani. Mo a moate afiri aban nipa hɔ. Enti na deɛ nɛ Oppo TV yɛ wo ma mo no, aban nipa na mote ne nka no? Afei bio, sɛ wopɛ sɛ woto nsa frɛ yɛn na yɛba ne yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ na wo nso yɛkye wo nsɛm gu afidie so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye nkyirimma bɛhunu wo nso w'abrabɔ a, woto nsa frɛ GOtv ne ne nkurɔfo a, yɛbɛba na yɛne wo abɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛde adu kasafidie so, na daakye nkyirim a ɛpɛ wɔn ho biribi ahwɛ a, wɔkɔ ho a, wɔatumi ahwɛ. Afei bio, kɔ YouTube na wobɔ GOtv a, nsɛm yi a yɛaka yi nyinaa no, ɛgu hɔ, bɛhu ne nyinaa. Yɛda mo ase. Da foforɔ yɛbɛsan hyia. GOtv, yɛma mo deɛ ɛyɛ nko ara, na deɛ nnɛ yɛwɔ ma mo no.